Сәлам җәмәгать. Әй Алла исеме белән. Сәлам җәмәгать. Сез үзегезнең кайда икәнегезне беләсез? Мин бүген Фатих мәчете янында. Хәзергә әле анда кереп тормыйбыз. Хәзер туп-туры юнәләбез Фатих мәчете янындагы базарга, интровертлар җәһәннәме янына. Бүгенге вазифа шунда йөреп чыгып, бәяләрен карап, сезгә дә күрсәтеп, айкау Чайкау, аркылыга буйга изү гизү. Менә сүз уңаеннан җил чыкты. Яхшы булды әле. Арыслан ялыннан шундый җил саклагыч ясадым. Саклый микән? Бу хәр бөтенләй Антошканың башы кебек әме. Белүемчә, бу Истанбулда иң зур базарларның берсе. Ул көн саен булмый, ул чәршәмбе көнне генә була. Һәм аның исеме дә белүемчә чәршәмбе дип атала.

Минем исемдә. 600 сум. Берәр ай элек 60 лирага да тал булай. Монда әйберләр дә бар. 60 сум. Диварыңа алып куярга нормально. Хатын-кыз итәкләре 60 лира, 60, 100. Үтә күренмәле, юк, үтә күренмәле түгел, нормально. Шундый тәңгә рәхәт кенә ята торганнар.

Теге консерв банкасының тимере бар бит шундый сыйфатта, йомшак кына. Шундыйрак йомшаклыкта сизелә. Бөтенесе дә 100 лирадан шундый сәндәлияләр. Әпипәнең башмагы кебек тыппыр-тыппыр китерергә. Сыйфатлары ярый инде, бер елга җитәрлек. Җилемнәре күренеп тора, чыгып тора. Менә монда киткән бераз, тегеннән төрткән бераз. Минем ише кешеләр ясаган кебек инде моны. 50 лира, 135 лира, 100 лира, 100 лирага хатын-кыз күлмәкләре.

Әйдә җыеп карыйк инде, җыяр әле нәрсә. Оялып тормыйк, кем эшли, мәш килик. Дә күренмәле. Кызлар, ханымнар, калганнар, яулык ише нәрсәне белүче кешеләр әйтегез миңа. Бераз үтә күренмәле яулык, 150 сум. Нормальныймы бу?

Абый. Абый, әйе. 40 лира 240 сум. Менә булар, бөтенесе дә. Нормально була. Тә күрмәле түгел, бәлки алырмын да. Наша авызыңны ачып иргәндә әйбереңне дә алып китәргә мөмкиннәр диләр кесәңә кереп. Бераз гына игътибарын чуалта икән кеше, бәтте баш сызып китәләр. Мин дөресен әйткәндә шуны аңлый алмыйм, ничек мондый илдә, мусульман илендә шундый этлекләр бик киң таралган. Шуңа күрә бик уяу йөрергә кирәк монда. Менә бу сүз уңаеннан бик яхшы әйбер хатын-кызларга бу. Озакка чыдый ул, тузмый һәм шундый йомшак ул җылы. Менә моны да алам әле мин. Үзем кимим, юк. 5 тәне алыйрсам 20 берер мисең? 5 тәне алыйрсам

150 дигән була. Төрекләр сата белә инде алар. Алар сиңа үтмәс товарын да төртеп җибәрәчәк, син әле канәгать булачаксың. Ну, җәмәгать миңа күсе кирәк инде. Алайса кояшта йөреп, бу әйттереп йөреп, су котышкан кебек туйдым инде мин. Бөтенесе эшчесен. Һәм сез уңаеннан тукымасы тыгыз, ныклы. Өйдә генә киеп йөри торган түгел ахрысы. Бразилия киноларындагы күлмәкләргә охшаган. Анда сиңа борчак. 100% леопард тиресеннән ясалган да бар. Иң матур төрек кызларын алып киендергәннәр дә сатып яталар. Мы маркетинг. Сәлам биреп китәләр. Пластиналар 80 лира. Топиклар. Абла чорап киң. Никадәр? 35.

Чәчне җыяр өчен аннары өстеннән калынрагын кияләр, чәч күренмәсен өчен, әйме? Менә мин моны аңламыйм. Бу нәзеген калын аны. Бу модель ликра. Все, аңлашылды. Burası 40. Ага. Bu ikisi 45, Ага. 50, 60. Tamam. Менә бу уенчыклар кызык, сүзен айны. Видео күргән идем. Шулай иттереп асалар әйме? Төшерәләр. Һәм менә моның асты һавада эленеп тора, өсте килеп җиткәнче. Өсте килеп җиткәч кенә икесе бергә бетеп төшәләр аннарысын. Бәлки монда да ул моментны тотып булыр. Әкренәйтеп карарбыз да. Шеш каптыргыч. Балача ярый торган. Буларда шеш каптыргыч. Буларда шеш каптыргыч. Бәтәш, менә бөтен үзе чәч каптыгыз. Үтә күренмә әле. Кыскасы ирек киеп ири торган дип атыйм инде боларны. Тышка чыгып болардай түгел. Алай дисәң, кайбер оятсызлары шулай чыгып китәләр. Йөрмәгез алай. Матур түгел. Бриджилар. 85. Бөтенесе дә размерына карамый. Бәләкәйме ул, зурмы ул, ничәдән икән булыр? 100. Никтер боларның бәяләре арткан әле. Нинди кытай аламалар икән бу? Телефонга тоташа торган түгел бу. Мондый гына гади минем кул сәгате кебек, менә шундый кебек. Мондый кассетаны кулга тотмаганга инде җәмәгать бер 5-6 ел бардыр. Пистон белән ата торган пистолет. Алабидер мин? Раз. Яшьлек пистолеты. Ошай тартып ачасың. Монда патроннар куясың. Ябасың. Һәм отасың. Яшьлегемне искә төшерәләр болар. Күз яшемне сыртып алга таба дәвам итәм. Өстәл җитмәүче кешеләр моны шулай җиргә салып саталар. Шуңа да риза. Ва бунлар никадәр?

Сиңа яхшы гына ташлама ясарга мөмкиннәр. Шуңа күрә җәмәгать башта табасыз үзегезгә кирәкле әйберне, бәясе дә более-менее шарлык булса, әйткәнемчә, эшең киткәнче тарткалашасың. Ничуси помеха справа, юл бирергә кирәк. Ышкылды китте. Бөтенесе дә 90 лира. Ягъни 540 сум. Сыйфаты 500 сум өчен 10 балдан бер җиде ярымлык мөгаен. Кайтып җиткәнче табаны төшеп калмаса ярый инде моның. Белүемчә, әгәр аласың икән, менә шундый җирләрдән алырга кирәк. Кеше күп булган җирләрдән. Кеше күп карый икән, бигрәк тә төрекләрнең үзләре җирле халыгаймы, димәк, монда чынлап та бәяләр яхшы. Сыйфатына күрә бәяләре тиң. Менә бу җондан ясалган 150 сумга Миңа дисә бер дигән. 150 сумлык кына түгел инде булар. Бездә мондый берне белмим, бер 600-700 гә сатып яталар. Ләкин әйтүемчә, буларның кайда да булса, нидә булса браклары булырга тиеш. Фабрикадан чыкканнан соң отыкканы үтмәгән әйберләр. Һәм аларны брак буларак калдырганнар. Ул брак булырга мөмкин, мисал өчен, җиде, җин брак Туркия кереп китсә, мисал өчен, әм, яки бер кайда җебе чыгып торса, ләкин ул күренми һәм функционалын бетерми. Шуңа күрә рәхәтләнеп алып киеп йөрергә була һәм ул синең еллар буе йөриячәк, бер нәрсә дә булмаячак, килт тә итмәячәк. Сәләфләрдә вакытсында уртадан бүлгәннәр дә нормально. Әтсең астил. Миңа ярар да ябар монда юкмы? Миңа нәрсә килешә? Синең зәвегең юк диләр миңа. Нәрсәне алсам да миңа туры килмәячәк диләр. Алайса җәмәгать, мин үземә сайлый алмыйм икән, минем зәвегем юк икән, үзегез сайлап бирегез. Миңа туры киләме миңа? Миңа дисә юк. Аял бебәк кенә эшли. Өсте карарак, асты аграк. Менә миңа шундыйрак кирәк дип уйлыйм мин. Тонировкаң каты булса, улай иттерерсең дә карыйсың, агартып. Луи Витон мендәр тыштыклары. Вот это поворот кем әйтмешли? Болар 25, тегеләр 80, җынлапайлар 80. Тотып карый. Җынлай берләр шуны. Ә, бер ягына җынлы моны. Каркыш сезнеке кебек. Кем инде менә шул уртасына җи язый. Мин булып, мин дә болай ясамас идем. Менә моннан ясасаң бит инде күпкә уңайлырак. Күпкә кулайрак. Монда теләсәң, менә дисә, шайтан башлары да табылачак. Бәяләре язылмаган. Менә бәяләре язылмаган җирдә алар үзләре күпме телиләр, шуны хәтле күтәрә алалар. Менә шунысы начар. Итәк 150-гә, 70-гә, бармакларында күренә, үтә күренмәле. Кыскасы кояшта күренәчәк. Штан 150. Сыйфаты ярамаган тагы. Хатын-кыз киемнәре карап йөргәндә миңа кыек карыйлар инде. 720 сум һәм син кар барсына әйләнәсең. Ирбиска. Миңа дисә нормаль бәя. Шундый калынча урамда да киеп йөреп була. Лифлар 35-тән, 25-тән, 50-дән, 15-тән. Тиз генә әйтеп узып китәм. Бер кем дә күрмәсен өчен. О. Тәмам. Чок гүзәл. Котышкыч зур. Монардан 5 яулык язарга була, татар яулыгы. 240 сум машина хәтле зур яулык, миңа дисә син аны бүтән бер җирдә таба алмаячаксың. Свитерлар 65 тен 400 сум чамасы.

Табалар. Табалар ничә сум? Ә тегез миңа таба ничә сум? Менә бу 50-гә, 300 сумга. Ну, беләсеңме проблемасы нәрсәдә? Кулы тимердән. Үзе кызгач, кулы да кызачак. Һәм моны чүпрәксез генә тотып булмаячак. Менә бу проблема. Көйсезләрне тынычландыра тора. Авый кач пара бу? 100 лира. Менә бу минем баштан ике тапкыр зуррак 100 лира. Миңа дисә, шүп бәя. Кахва җылыта торган нәрсәләр 25 тән. 150 сум. Ләкин әйтәм бит куллары тимердән. 450-500 сум лосиналар. Кырыенда шундый җил-җилләп кешеләре дә бар. Кыскасы, жыртылып китмәячәк, инде жыртык шулай Балалар аяк киемнәре 600 сум. Гомумән балалар киемнәре кыйбат икән. Хәтта зурларныкыннан да кыйбатрак булырга мөмкин. Икән. Күптән түгел генә белдем. Исләрем китте һәм кире кайтмады, дөресен әйткәндә. Бәйлә көмеш бармы? Һич бер шәйсез бәйлә. Көмеш. Шундый әйберләр бар, кара әле син моңа. Вай, вай. Көмеш колаклар да бар, көмеш сәгать бар. Ләкин эчендә сәгате юк. Бу бәтте баш. Ашыкмый инде бу. Тизрәк салырга кирәкме? Нормальный бизнес план аймы җәмәгать? Йөзек кигезәсең, иң мөһиме, ул бәләкәй булырга тиеш, ул керергә тиеш һәм чыкмаска тиеш. Кигезәсең дә, син аны сала алмаячаксың бит инде, сүз дә юк. Һәм әйдә сатып ал дисең. пычаклар бар маньячкалар өчен махсус кыскасы җәмәгать көнне буе йөрсәң дә бетәрлек түгел нәрсә генә юк бөтенесен айкап чыгар өчен мөгаен бер көн ярым ике көн кирәктер бөтен күрсәт алганымны күрсәттем инде үземчә мөгаен сез үзегезгә дә нинди булса кирәкле мәгълүмат алгансыздыр дип уйлыйм хәзер фатих мәчетенә керәбез дә эшебезне эшлибез дә һәм аннарсын сезгә күрсәтмичә генә шыпыртын гына үземә кирәкле әйберләрне алам да Тутырам да кайтып китәм. Һәр иң мөһиме ул Фатих мәчетен табу әле. Кайда икән без, кайда икән мәчет, ә? No проблема.